Hawi le hna, atutan zong kan rak lang ṭhan i atutan cu zeidang kong i ceih loin zei kong dah kan i ceih hna lai ti si ahcun Hakha ah mifir damiah hoi ti ko selaw. Hakha ah mifir pawl zeitindah an cawlcangh ning a si? Zeitindah kan i ralrin lai ti bantuk pawl kong kha nai hrawng Hakha thil a cangmi le i mifir pawl an cawlcangh ning pawl kong kha tutan ah khan i share dingah in hrawmh dingah kan duhmi hna a si. I nai hrawng Hakha mifir damiah pawl an cawlcangh ning hi a hrang an hrang chin ngaingai i a luancia mi kum thong hnih le uh, kul le li hrawnghrang a fawinak caan liam cio kum hnih hrawnghrang ah an cawlcangh ning le atu i uh, kum hnih karlak ah uh, 26 i an cawlcangh ning pawl kong kha a vun i dang ngaingai kha a si i hoi chim ko a si ahcun Ram a ṭhat lioah khan cun i khua caan kha a fawi hoi ti ko a si. Khua caan a fawi ti tikah ei le din, khuasak tintuknak kha basic need pawl kha thlakhat kan thlahlawh hi thlakhat pumpawcawmnak caah hin a za hrawnghrang khi a si. Hi a si na balte in nihin kan ram ah ti thil sining a vun si ruangah hin Ei le din zong kha a har. har taktak hi a si. ramdang i kuatu ngeih lo hawi hna khan cun fir i vah hi a fawi ngaingai temi khi a si. I nihin ahhin a taktak le ngaingai kan ti si ahcun Laimi chungin hin hi bantukin fir in a vakmi taktak hi cu kan um lo ti khawh a si. si i uh, keimah nih cun ka va thei dih lo nain i an tlaihmi an hmuhmi te bantuk an tlaihmi an tlaih khawhmi hi chun zong hi kanmah laimi chungin hin uh, a tam deuh cu an si lo foinak cun uh, as an si hna lo i chim duhmi cu kanmah Hakha Thantlang Laimi chungin hin hi bantuk in khua caan har kan ti nain Khrihfa min i put nana cu fir in a vakmi hi cu kan um rih lo. I mifir cu kan um bak lo. Laimi chungin ti ka ti duhnak kha cu a si lo nain hi bantukin celh lo ding tiangin sang le veng ah ti bantuk hram hran hram in atu nai hrawng kan tonmi bantukin fir in vah taktak i mi thah ding tiang va tlerh va khonh tiang i a vaakmi hi cu Laimi chung kan um lo ti khawh a si i nihin ni tiang ka theih tawk ahhin hi ka chim duhmi cu nihin ahhin a luanciami kum hnih kum thum lio ah kan sining le nihin i kan dirhmun kan sining hi a dang ngaingai. Hi mi cheukhat cu nihin ahhin ei awk, din awk, thaithawh zanriah a har a sami kha kan um ngai cio nain Pathian zaangfahnak thawngin ramdang chungkhat a um lomi hna zong nih khuakhat, laikhat, sangkhat te tiah an har an sa tiah Pathian nih an thinlung chungah rian a ṭuan ticun bawmh le chanh i bawmh le i chanh cio kha a si. I nihin ahhin Hakha hin miphun zakip cawh hoi te ko u sih law miphun zakip cawh kan si i kha bantuk i bawmchantu a ngei ve lomi mi harmasa hna zong kha tampi kan rak um ve hna. Hi cu chungah cun ka hoi chim duhmi cu kawl kha ka nek hna nak bia a si lo nain hi Hakha chungah hin kawl i khua a sami ai chom khairang nikhat tuan nikhat ei i a ummi pawl kha tampi an um ve. Hi a hlei in kha hna pawl kha an fir dih ka tinak si lo nain khi bantuk pawl an harsatnak pawl zoh a khin ngaihchia zaangfak taktak khi a si. Anih cu ramdang kua tu zong a ngeimi an um, a ngei lomi kha ka hoi ti duh biak a si. A ngei lomi ca hoi hna khan cun khi bantuk kha fear an vah ve lo ah khan cun khatlei in khin zeitin lai zeidah an ei an din ve hnga ti hoi ruah piak awk khi um. I ka chim duhmi taktak cu zeidah a si, ka point cu zeidah a si ti si ahcun Nihin Hakha nai hrawng kan tonmi hi zei kan ti lai lunghrin awk a tlak ngaingaimi dirhmun a si. Hi khaahlan kan cun Laimi hi kha bantuk fir le tlei le inn bauh le meithal hmat i naam hmat i mi suiṭhi le mi tumbul lak ti bantuk kha a hlan ahcun a um lo. Kanmah Laimi chung an um lo ti ko a si. Tliang tein kan ti ko ahcun a um lo. Asinain nai hrawngah hin a theimi nih khat zong nih an chimmi cu zeidah si kan ti si ahcun hi bantuk i inn a bauhmi thil a firmi mi suiṭhi a chut i mi phone dawr ah ti bantuk mi dawr ah phaisa ti bantuk a lami hranhram in a ummi pawl hi kawl lawng an si ti lo ti kha si. Hi cucu lungrawk ngaingai kha a si. Hi nihin ah hin Naite taktak zong ah khan uh, dinlo lei ah khan inn an bauhmi um kha zong kha a theimi a hngalmi tampi uh, kan um lai dah tiah ka ruat i an lakmi thilri pawl zong kha uh, zei kan ti lai a theimi kan um lai thei lomi kan um lai i a bik in uh, man a ngei deuhmi thilri pawl kha inn chungah khan an lakmi hna a si a hleiin phaisa kha an lak bikmi kha a si i cucu uh, ṭihnung ngaingai si uh, phaisa ta bantuk sui ṭhi Suitum bul ti bantuk sui a simi sui thil thuam pawl kha an lak deuhmi hna kha a si. I hlanpi nikum kum chin hrawnghrang 24, 25, 20, 24, 25 hrawnghrang ah khan i cawbuk lei hrawnghrang zongah khin inn li inn nga an bauhmi kha an um hna. I cu chung zong ah cun an lak bikmi cu a si ti si ahcun phone zong an la lo. Uh, zei kan ti lai, lai thil thuam ti bantuk zong an la lo. I an lakmi cu a si kan ti si ahcun phaisa bakbak lawng kha a si. I uh, cu lio hrawnghrang ah inn an bauh hrawnghrang ahcun zei pawl dah zeitindah an bauh ningcang, an cawlcangh ningcang a si kan ti si ahcun Zerhpini mi um lo kar, i pumh kar te bantuk ah khan thlalangawng kha an khuai i cucu thlalangawng an khuaimi cu innchung lei in tanzika kha thlalangawng an khuai zongah lut kho hna hlah seh tiah tanzika a benhmi an um. Hi tanzika an benhmi kha, khiti tanzika an benhmi kha uh, cheukhat mifir nih cun player in tanzika kha an cik piak hna an tan piak hna i thir tung tete a tunhmi hna tu thir tung tunhmi kha cu an tuah khawh lo caah an lut kho lo ti ko a si i kha bantuk pawl kha cu an bauh ve lo an bauh deuhmi thlalang awng zong kha i thlalang awng bak kha an cung a chung lei i mindung an hrenhmi pawl kha mindung an hrenhmi pawl kha an on i cu ahcun an a lut i a tam bik cu zerhpani chumpum kar te bantuk mi umlo kar deuh kha a si i khati kan phaisa te hna thilri te hna kha an lak i a bikin phaisa kha an lakmi kha si suithi te bantuk suithil thuam an hmuh si ahcun kha bantuk pawl zong kha an lak chih i a bik in phaisa kha an rak lakmi a si i asinain thlalak awng i tan zaka ṭha te ai benh mi pawl kha zeitindah an tuah kan ti si ahcun a hnu khan cun Player an i ken rua. Player bak in khan an tan. I tanzaka kha player an tan ni cu cu ahcun thlalangkong khan an lut. Hi khati khan an thil fir ning, an cawlcangh ning kha a si. I asana balte atu nai hrawng i thil a firmi, a cawl a cangmi pawl cu mizei pawl dah an si kan ti si ahcun annih cu chun zongah, chun ti tikah hin A hlan cu chun ah a si ko nain atu cu ni sawhsawh zong ah khati khan a vaakmi kha tampi an um cang. I khati thil a firmi kha a hlan ahcun minung pakhat hnih lawng kan theih hna nain atu ahcun a phoih a phoih in an um ti si. Hi khakha a phoih a phoih a ummi pawl kha Mark an i ṭet i hmai hmurhuh an i huh i cun luchin an i chinh i cuahcun meithal a ṭuh an i ken ti si. Cun bom zong kha a ṭuh an i ken ti si. Hi khiti khan annih cu mi an um lo zongah an lut i mi an um zongah khan mi kha an zoh hna i hi minung hi cu ka ti khawh deuh hna lai tiah an ruahmi hna minung paoh kha khiti khan an tlaih hna i thih na duh si ahcun an ti meithal an huat hna i cun namte an hmat hna i cun bom thih na duh si cun hi bom in bom kan in puah lai hi tiah an tlerh hna ti si i khati khan an tlerh hna an tlaih hna i na phaisa nan phaisa chiahnak sawh Nan phaisa kuang chiahnak ah lah ti kha nan phaisa lah a kuang nan chiahnak ah khoika dah nan chiah kawl tiah an ti hna i thlaithlak ah khan mi an conghter hna ti si mi an cong i cun a chung ah khan a dang pathum pali nih khan khiti khan an luhpi hna i cuti cun An tlerh an khonh hna, na tumbul phoih, na sui-ṭhi phoih tibantukin khan an ti hna. Cuticun an duh zongah duh lo zongah meithal a ṭum kha an huat hna i khiti khan an thilri kha an lakpiak hna, ti a si. I kha chungah khan Laiholh a holhmi an um hna ti si. I Kawlholh zong a holhmi an um nain nai hrawng thil a firmi pawl cu Laiholh a holhmi pawl kha an um hna ti kha kan theihmi si. I innpa chakthlang pawl nih an chimnak zongah khati khan Laiholh in a holh i cuticun mi a tlerh a khonh i a phoihphoih in a vakmi an um ti si. I Mah tluk minung pawl hna kha mah an si, zei bantuk minung dah an si cu theih a si lo nain i um lo kar bak thing ah khan inn kha an bauh i thil an fir lawng si loin rawl a eimi zong kha an um ti si. Hi sa deuh, voksa, arsa ti bantuk meh meh thaw deuh an ngeihmi pawl zong kha ti khan an ei piak hna ti kha uh, a hmumi pawl nih an chimmi kha a si. I keimah nih ka hmuhnak zongah kha bantuk i thil an firnak ah khan a phoih a phoih in a ummi kha an um hna. I chim duhmi cu an um hna ti tikah keimah nih letwe in ka hmuhmi a si lo nain i innpa chakthlang a chimtu hna sinin ka hmuh ka theihmi kha a si i i ka chim duhmi cu nihin kan Hakha chungah hin kha bantuk khan a cawl a cang i a vakvaimi tampi an um caah hin kan i ralrin taktak a hau ti hi langhter ka duhmi si. I uh, inn kan thin sual a si zongah inn kan hngah lo sual a si zongah innpa chak thlang ah ṭha in rak ka ngiat thlai piak mah bantuk mah bantuk minung cu cuti cun tu lio hrawngah an vak hi te bantuk i chim i chonnak le cun thil pakhat khat a can sual zongah thawng i thannak ka ready ten ngaih a hau ti kha hika hin kan chim duh bikmi kan point a si. Hi hi hika zawn hi a biapi tukmi a si caah hi video zong a share zong rak share ve te u law. Hrimhrim in khan tlerhkhonh in a vak i khati khan mi thil a chut i mi phaisa a la mi kha tampi an um ti si. Hi cucaah cun uh, thla uh, nifa zongah hin uh, eka zawn hin uh, Hakha CDF ne Chinland Defence Force Hakha ni chathan an chuah mi um i cucu uh, thla ni hra o tu August ni hra kan cha an chuah mi kha asi zeitin da cha an chuah kan ti asi ahcun heka zawn kan vun rian a si ahcun CNA asiloah CDF min ningcang loin a hmangmi hna ralrin peknak ti kha si. Ralrin peknak cu thanh khan vun chuahmi a si. I a ca kan rel si ahcun atu hrawng Hakha khuachung ah CNA asiloah CDF ka si tiin meithal le bom deu iken in fir in bauh le mivel a hmangmi mino tampi an um. Tlairawl tete zong a bubu in an vah. a vak i mivelh awk le fir awk an kawl. Mizapi caah ṭihnung le hnahnok ngai an si. Cucaah cu bantuk dothlennak min ningcang loin a hmangmi hna cu phungning in fakpi in dan kan tat hna lai. Atu zong kan dawi cuahmah hna, kan tlaih khawh hna nakhnga mizapi nih kan bawm hram u. CNA min a chimmi an si ahcun CNA ah kan kuat hna lai. Cun CDF min a chimmi an si ahcun kanmah nih dan kan tat hna lai. Nu le pa zong nih nan fale umkalnak ṭha tein hlat ulaw ralrin ralrin hna u. Cun sangkip ah a ummi a felmi mino le nu le pa hna zong a bu in i funtom ulaw cu bantuk mi hna cu tlai hna u. Hakha khuapi, misual le miṭhalo hna khua ah aa can sual nakhnga lo ding ṭuanvo kan ngei cio. CDF-Hakha siseh, bu dangdang hriamtlai phun minung si hna seh, Hakha khuachung ah ningcang loin a umkalmi nan hmuh hna ahcun CDF-Hakha hruaitu pawl pehtlaih colh in thawng thanh khawh kan zuam hram u. Ningcang tein rian kan i fial Dah ti lo, anmah nawl in a lut a chuakmi paoh cu ṭuanvo kan lak lo pinah dan kan tat rih hna lai ti kha si. Hika zawn hin cathanh an chuahmi hin a ṭha ngaingaimi zeiti si ti si ahcun tuan deuh ka chimmi khi si a hlan ahcun Kawl pawl deuh kha kan rak zumh hna nain nihin ah kanmah Laimi chung hrimhrim in kanmah Hakha chung hrimhrim in si dawh a lo ngai. Zeiruang kan ti siah cun uh, nihin ah kan fale tleirawl tete kha a bubu in an um i uh, mivel awk le fir awkah uh, zei kan ti lai a bubu in a ummi kha tampi uh, an um ti kha a si. I tleirawl tete zong a bubu in an vak i mivel awk le fir awk an kawl ti kha hika zawn ah hin thawng an thanh chihmi ah kan hmuhmi si. I cucaah cun mizapi ca kha pawl kha hnathawk an si, ṭih zong an nung ti kha si. I cu chungah cun tleirawl tete hna cu kanmah Hakha chung minung an siloah aho minung dah an si lai ti khi ruah awk thil tampi a um. Cun a pahnihnak an thanhmi cu zei a si ti si ahcun cu bantuk ningcang lo an si, DF le CNA min ningcang lo a hmangmi hna cu an min an chim a si ahcun CNA ka si an ti ahcun kan tlaih khawhnak CNA a kan kuat hna lai. CDF kan si an ti si ahcun CDF kanmah nih dan kan tat hna lai ti kha thawng an thanhmi si. Cun a pathumnak ah, a point pathumnak ah kha bantuk i kan tlaih khawhnak hnga ding ca le zei bantuk minung si set dah an si ti kan theih khawhnak hnga ding caah nu le pa zong nih kan fale umkalnak kha ṭha ten hlathlai i ralrin an hau ti kha thawng an thatmi a si. Hi cu lawng si loin sangkip ah a ummi a fel deuhmi mino hna le cun nu le pa hna zong kha a phuai in committee i ser bu i ser i cuticun kan tlaih khawh hna nak hnga ding caah khan i funtom i khati khan biatak tein rian a ṭuan rian kan ṭuan a hau ti kha an thanhmi a si. Hi Hakha ah hin misual le miṭhalo hna kan khua a can nakhnga lo Hakha he miding mifel hi bantuk misual le miṭhalo hna an um hrimhrim nakhnga lo misual miṭhalo khua a cannak hnga lo ding ca kha kan dihlak te ṭuanvo kan ngei ti kha thawng an thanh mi si i Hakha CDF siseh cun abu dangdang in hriamtlai phu minung si hna seh cun Hakha khuachung ah ningcang lo na um a kal mi kan hmuh hna kha bantuk i mitler khot le meithal tu i put i bom tu le nam te tu i put i hiti khan mi atler khot mi hna kan hmuh hna si cun Hakha CDF hrimhrim kha pehtlaih cawlh le thawng thanh cawlh i hiti khan a si khawhnak in si khawhnak lampo in pehtlaih i zuam i kan tlaih khawhnak hnga ding caah uh, ṭuanvo uh, kan lak hna lai leng ah cun dan kan tat hna lai ti kha anmah nih thawng an thanhmi kha si i khakha a si e ka chim bantuk khan nihin khan bantuk i ningcang loin min hmang hrimhrim in kanmah hakha chungah hol a hol mi tlairawl tete mi no tampi kha an um ti si i cucaah cun nihin ah hin kan fale kan nau cio zong kha kan chungkhar a minau deuh cio zong kha ralrin kan herh cun kanmah innchungkhar khar lai zong kha security zong kha tha ten kanmah kan sangkip cio sia innpa sak thlang cio sia tuanvo lak asi ko chungin thong i thai i i than ter i thong i thai ter zong kha abapi tuk ti kha ka zon han vun lang ter chi ka du ima viar se se la abapi tuk mi asi cha mizapi ne thai ko na ka ding cha he zong he